Dwi ddim y math o berson sy fel arfer yn ymhyfrydu mewn dangos i fawb, ond mae dod ar draws pwll nofio o'r safon yma yn aml iawn yn profi'n ormod o ddemtasiwn i rywun ac mae'n rhaid mynd am ddowc. Dyma bwll nofio newydd Tre Harlech yn Sir Feirionydd, a gorwyd yn swyddogol chydig dros ddau fis yn ôl. Ond eisoes, mae yna garfan gre yn lleol yma sy'n credu bod y cwbl wedi bod yn ofer, sy'n dadlau gallesid fod wedi defnyddio yr arian i rywbeth gwell ac sy'n deud hefyd nad oes yna ddim digon o ddefnydd yn cael ei wneud o'r pwll gan bobl leol. Tybed pa mor wir ydy hynny?

Mister Llewelys, ydych chi'n derbyn yn y lle cyntaf fod yna ddwy farn yn Harlech ar gwestiwn y pwll nofio yma? Wel, mae'n amlwg i mi bod yna rhai o bobl y dre yn teimlo yn dipyn yn groes i'r cynllun sydd wedi cychwyn. ac hyd yma wedi dangos ei hun yn beth derbyniol dros ben i rhan fwyaf o bobl, swn i'n meddwl. I rywun fel fi sy'n edrach ar y peth o'r tu allan, ma'n edrach yn od braidd codi pwll nofio mawr ar draeth mor fendigedig ac sydd 'na yn Harlech. Wel, ma'r cwestiwn yna wedi cael ei ofyn tro ar ôl tro, dwi'n credu. O, wyddoch chi, ma'r môr yna ers blynyddoedd lawer, ond ma'r pwll nofio erbyn hyn wedi profi y gall plant ysgol, y plant lleia mewn ysgol, ddysgu nofio mewn chydig o wythnosau. Un gŵyn sy'n cael ei mynegi yn Harlech, Mister Ellis, ydy falle bydd pobl yn diodda oherwydd hyn, oherwydd y codiad yn y dreth, felly? Mae braidd yn fuan, faswn i'n dweud, i fod yn gwybod yn union beth fydd y gost terfynol, ond mae'r cyngor yn hollol gydwybodol o hynny ac yn, yn, oedd hynny mewn golwg ganddyn nhw pan oedden nhw'n cynllunio'r pwll ar y cyntaf. Oes yna ddigon o alw am bwll nofio mewn lle mor fychan â Harlech, dach chi'n meddwl? Faswn i'n dweud y bod o. Dach chi'n gweld, mae 'na dri pheth yn digwydd yn fan yma. Y peth cynta, yr un a tydi phlant a phobl rhannau gwledig, tydyn nhw byth yn cael yr un cyfleusterau â bobl sy'n byw yn y trefi, lle mae phob math o adnoddau ar gyfer y plant a phobl. Yna, mae'n amser, ydw i'n credu, ac oedd y cyngor yn credu hyn yn, yn gryf iawn, Mae mentro cwch nofio yn dosbarth neudraeth fydda'r peth cyntaf i'w wneud, fel y gall y plant sydd heb yr adnoddau ar hyn o bryd cael phob mantais ohono. Felly nid peth i Harlech yn unig ydy hwn? Nagi, nagi. Mae yna gamddealltwriaeth ella yn y fan yna. Dach chi'n gweld cyngor deudraeth sydd wedi cynllunio ac wedi ac yn bwriadu talu am y cwch nofio, Oedd rhaid cael canolfan ac dan yn credu mae Harlech oedd y ganolfan o ran y dosbarth. Mae'r dosbarth yn ddosbarth eang da chi'n gweld mae o'n cyrraedd o Llanbedr yr yy yn y de i lawr i'r Penrhyn i Llanfrothan ac yna i fyny am Faentwrog a thraws fyny.
Dipyn o strydeb falla fydda deud na fedrwch chi ddim plesio pawb ar hyd yr amser. Ond eto dwi'n credu bod y sylw hwnnw'n un digon teg yn yr achos yma, a mae'n debyg mai parhau fydd y ffraeo ynghylch doethineb codi'r pwll nofio yma yn Harlech. A thra bydd yr ymgecru a'r dadlau mynd ymlaen yn Harlech, Dwi beth bynnag am fanteisio'r y sefyllfa ac am wneud y gorau o'r wahoddiad cynnes y gŵr yma.